Sgwrs enghreifftiol ffilmiau.
Shwmae, Emma ydw i. Dwi'n 13 ac yn byw yn Blaena. Dwi'n mynd i Ysgol Bryn Mawr.
Shwmae, Jane dw i. Dwi'n 13 ac dwi'n byw yn Bryn Mawr. Dwi'n mynd i Ysgol Bryn Mawr.
Shwt ydych chi heddi bobl? Ddim yn rhy ffôl, syr. Dwi ar ben y byd, diolch syr.
Rhaid i ni drefnu noson ffilmiau.
Ac mae hi ar nos Sadwrn yma yn y sinema.
Pa ffilm hoffet ti weld?
Hoffwn ni weld Zorro. Beth am dy ffilm di?
Dwi eisiau gweld Twin Town. Mae hi'n ffilm gomedi gyda Rhys Ifans.
Mae Zorro yn ffilm antur gyda Catherine Zeta-Jones.
Oes cysylltiad â Chymru gyda Zorro? Oes.
Mae Catherine Zeta-Jones yn y ffilm ac mae'n dod o Gymru. Oes cysylltiad â Chymru gyda Twin Town?
Oes. Cafodd Twin Town ei ffilmio yn Abertawe ym 1997. Oes Cymry eraill yn Zorro?
Oes. Mae Anthony Hopkins yn y ffilm. Beth am Twin Town? Oes.
Mae Llŷr Evans ynddi. Pwy ydy dy hoff actor ynddi? Fy hoff actor ynddi ydy Rhys Ifans, achos mae'n ddoniol. Ti? Fy hoff actor ynddi ydy Anthony Hopkins, achos mae'n dalentog.
Pa mor hir yw Twin Town? Mae'n para am 90 munud. Pa mor hir yw Zorro? Mae'n para am 120 munud. Beth yw oedran Twin Town?
Mae Twin Town yn ffilm 18 oed. Beth am Zorro? Mae Zorro yn ffilm 15 oed. Ble wyt ti wedi gweld y ffilm? Dwi wedi gwylio hi ar Netflix o'r blaen, ac roedd hi'n anhygoel! Beth am Zorro? Es i i Gaerdydd gyda fy ffrind o'r enw Nathan i'w gweld. Aethon ni ar y trên. Pam wyt ti'n hoffi Zorro? Heb os nac oni bai, mae'r effeithiau arbennig ynddi yn wych. Dwi'n dwli ar Twin Town achos hi yw fy hoff ffilm siŵr o fod. Pwy yw dy hoff actor? Fel dwi wedi sôn amdano o'r blaen, Anthony Hopkins ydi fy hoff actor. Yn ôl y we, cafodd e ei eni ym 1957.

Mae gwallt golau a llygaid glas gyda fe. Erbyn hyn, mae'n byw yn Lloegr. Rhaid i ni wahodd rhywun o'r ffilm i ddod. Pwy hoffet ti wahodd?
Hoffwn ni wahodd Anthony Hopkins a Rhys Ifans, achos maen nhw'n cŵl. Faint ddylai tocyn sinema costio? Dwi'n credu dylai tocyn sinema gostio tair punt?
Wel, dwi ddim yn mynd i'r sinema, ond dwi'n credu dylai lawrlwythiad ar iTunes gostio pump punt?
Iawn te. Pa ffilm sy orau 'da ti wylio?
Mae'n well 'da fi wylio Zorro na Twin Town, achos mae'n glyfar yn fy marn i. Paid â malu awyr. Yn fy nhyb i, dylen i ddewis Twin Town, achos mae'n well na Zorro.
Rwyt ti'n siarad dwli.
Dwi'n cytuno. Nawn ni wylio Zorro a nawn ni wahodd Anthony Hopkins.
Dwi'n cytuno hefyd. Hwyl. Hwyl fawr, ffrindiau.